Vabereki vaLulu guys vobirwa mari yese yakabviswa naSee week now pamaroro. Hey Chichi fam Hemi loves welcome back to another episode with your girl Ashley guys. Today ndava nerimwe gwaro rekupesera rekutapira pari zvino guys. You know what? Hanzi iko kumarondera kufamu kwana Lulu vakapindurwa nematsotsi pfuti dzikarira vakabirwa 75000 iyo inonzi iyo ingave iri part of the roora money yakabviswa navachivhayo mumasvondo mairi apfuura im sure vanhu vakwanda ndakakuratidzai maclips emaroro avo ndikakuratidzai maclips emaroro avo zvekare vari kuchechi iyo yemasowe tarisai madzimai lulu vairatidza kufara and vakaenda kukinya with the sisters celebrating the marriage but now the common section iri kuti iyo musanyeperwe

okay so ya vamwe vakuti wanzi uh, ah, maybe its just mastrategies ekuti vapiwe imwe mari inase weeknel but kandi tiri kuti isusu vakabhadharirwa 300k usd saka which means kuti vatora kota saka tifanonyanyochema chema im not saying its good but im just saying kuti ingabva yaita big deal here because hanzi Eh, pfuti dzakarira vamwe vari kuti aiwaka hanti makanga maisa zvinhu zvenyu pasocial media everyone aiziva kuti maenda kunoroora everyone aiziva mari yamabvisa so it was very easy for matsotsi ese for mbavha dzese kuti dzitere kwamakaendesa mari so ndicharamba ndichikupai maupdates ekuti mbavha dzabatwa here kana kuti hadzina but for now tomboti aiwa vakatora mari yavo vakatora mari yavo then ipapo mucomment section also they were saying aiwa panguva dzino sonya anzi sonya anoseka zvake because pakatorwa sonya honestly hatambobvira tanzwa anything zvekuzoti ye mari dzakazobiwa after pay after aita blobla payment what what what what what but why now why now Let me know guys what you think in the comment section. Are you with me or mukufungawo zvimwe? Tell me, tell me, I really wanna know guys because hi pakaipa and 5000 guys is not a joke. Maybe imwe yavanga vabhadhara because vakambonzi vakabhadhara 125k imwe yavanga vabhadhara yakaenda kupi? pamwe vanga vatoshandisawo vabereki kana vanga vashandisa aiwa tinoti zvakanaka nemakorokoto at least vabereki vakadii vakabenefita but yaive pai 75 k iwewe semunhu mutema iwe neni muzimbabweni tareceiva mari yakawanda kudaro tinoiisa pai for safety that's another question so tinogona kuti mbavha but atori munhu wemufamily mavo aitoziva wavaiudza atori jealous or mbavha dzacho yes vanhu vasiviki vanogona kuve vatumwa votora votora mari yavo vanyoza kuti hakuna ane pfuti pamba apa but ehe kana zvaitika zvakaitika but hatitadzi hedu kuti yewa lulu wanga wakachena lulu was looking beautiful on her day and she enjoyed pakadidzwa maartist akasiyana siyana and the parents they were happy maantis they were happy which is a good thing kana uyabiwa veduwe pakaipa pakaipa ndiudzei zvamunofunga mucomment section ndiudzei zvamunofunga because ha ndiani akaba kwavaisa kunuwe rekuendesa kubhengi asi marondera muna mabhengi at least dai akabirwa kubhengi ka taiziva kuti aiwa vanowana refund vanowana imwe mari but since vari vase izvezvi vatoo family yembingazve vatoo family yembinga vana ambuya vatoo mambinga vana sekuru mbinga saka vanongowa navo imwe since nezuro futi sewiki navo vakapa lulu mari yakawanda 50000 aiwa tinongoti munoiwana mari thank you so much for watching guys don't forget to subscribe like and comment bye guys i love you so much